Salam gadyrly tomaşaçylar Ýaýlymda Jeýhun TV Biz siziň ähliňizi hoş gördük. Biz şäherimiziň dürli ýerlerine gezelenjimizi, syýahatymyzy dowam etdirýäs. Ynha, bu günki günde hem biz Lebap welaýat ýörite sungat mekdebine myhmançylykda. Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Bu ýerde jemi dokuz sany bölüm, iki ýüzden gowrak talyp hem bilim alýar. Şol sanda men hem Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň Türkmen milli saz gurallary bölüminiň kanun hünäriniň dördünji ýyl talyby. Elbetde men hem şu ýyl bu okuw jaýynyň uçurymy aýrylyşasyma gelenok. Şu pursatdan peýdalanyp men öz mollimlerime, ustaşlaryma köp sagbolsun aýdýan. Goý olaryň ählisiniň janlary sag bolsun baş dik gorsun mundan beýläkde işinde okuwynda üstünlik arzuw etýän. Elbetde bu okuw jaýy bilen tanyşylmak siziň ähliňiz üçin gyzykly bolar diýip umyt etýän. Geliň indi bolsa okuw jaýy bilen has ýakyndan tanyş bolalyň.

Salam mugallym. Salam. Özüňiz bilen tanyş edäýiň. Men Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň mugallymy, orkestriň topar ýolbaşçy Bahadur Haýdarow. Hawa. Mugallym, edil şu wagt haýsy saz eserini ýerine ýetirdiňiz? Edil şu wagt meşhur kompozitorymyz Gurbangulyýewiň Watana söýgi diýen eserini ýerine ýetirýäs. Tüweleme. Sag boluň mugallym. Mundan beýlekde işiňizde üstünlik arzuw etýäs. Sag boluň. Gadyrly tomaşaçylar, geliň indi bolsa hor klasyna gireliň. Hor toparynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň halk artisti Berdiýew Bäşim Genjeýewiç. Biziň welaýatymyzyň birnäçe, döwletimiziň birnäçe bäsleşiklerinde biziň hor toparymyz baýrakly orunlara mynasyp bolýar. Geliň indi bolsa bir azajyk hor eserine diň salalyň.

Täzeden aýt, haýsy? Toparlaýyn işläniňizde haýsy usuldan peýdalanýaňyz? Dogrudan hem horsuň ody gaty bir inçe, bir oba köplük bolup, ondan köp sesli bolup aýtmak. Munda her bir şu duran talyplardan hem bir aýratyn zehin talap edýär. Elbetde, nota sowady gowy bolmaly, eşidiş ukyby, zehini gowy bolmaly. Hawa. Usulymyz şo sesleri birikdirip, deň derejede alyp gitmek, her ses öz güýjünde, öz dinamiki belgisinde ýerine ýetirmek, hawa, şony gazanmak, seslenmäni, jümläni birikdirip aýtdyrmak, hawa, deň başlap, deň tamamlamak, hawa, deň tamamlamak. Sag boluň Molym, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik arzuw etýäs. Sag boluň. Gadyrly tomaşaçylar geliň indi bolsa tans klasyna gireliň. Tans klasynyň mugallymy Türkmeniň Altyn asyr bäsleşiginiň ýeňjisi Oguldöndi Altyýewa. Geliň indi bolsa molym bilen söhbetdeşlik geçireliň. Salam mugallym. Salam. Gowumsyňyz? Gowy, sag bol. Mugallym ine saz bilen herekedi nädip sazlaýaňyz? Saz, aýdym, saz, tans sungatlary bir-biri bilen aýrylmaz arabaglanyşykly sungatlar. Hawa. Ynha, saz ölçeginde dörtden dört, dörtden üç, dörtden iki ölçegleriniň bolşy ýaly, edil tans sungatynda hem şeýle. Dörtden üç, dörtden dört belgili sazlara haýallyk bilen, emaý bilen ýerine ýetirilýän hereketleri goýýas. Dörtden Iki saz ölçegli aýdymlara, sazlara bolsa tizlik bilen ýerine ýetirilýän hereketleri goýýaňyz. Hawa. Sag boluň welin, hawa, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik arzuw etýäs. Sag boluň, size-de işiňizde üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň.

Salam mugallym. Salam. Mugallym ine görýän welin siz orkestr sapagyny geçýäňiz. Şu wagt haýsy saz eserini ýerine ýetirdiňiz? Şu wagt biz nemes kompozitory Ýogann Sebastýan Bahyň skripka we kirişli saz gurallary üçin lə minor konsertini ýerine ýetirip otyrys. Tüweleme. Mugallym ine kamer orkestr sözüni-ä biz bilýäs. Ýöne ine kamera orkestri diýmek näme? Elbetde bu gaty gowy sorag. Kamera orkestr diýmek esasan biz bilmeli zadymyz kamera sözüniň manysyda. Hawa. Kamera sözi bir otag diýmekligi aňlatýar. Kiçijik bir otag göz öňüňize gelýän bolsa şu kiciräjik bir otagyň manysyny berýär. Edil şol otaga-da şu orkestriň düzümi sygmalyda. Hawa. Ana şol-da kamera orkestri bolýar. Hawa. Sag boluň mugallym işiňizde hawa sag boluň işiňizde mundan beläkde üstünlik arzuw etýäs. Sag boluň. Sag boluň. Gadyrly tomaşaçylar ine-de ikinji gata geldik. Geliň indi bolsa nakgaşçylyk sungaty bilen biraz tanyş bolalyň. Nakgaşçylyk sungatynyň mugallimy Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Baltaýew Myrat Ereşowiç. Geliň oň bilen söhbetdeş bolalyň.

Salam Golim. Salam Gel. Tüweleme. Salam Golim. Salam. Golim, ine şägirtleriňiz bilen bu günki günde ine mugallym bolup öwredip otyrsyňyz. Şu wagt haýsy sapak? Sapagyňyzyň ady näme? Sapagyň ady Reňk bilen surat çekmek. Şo reňk bilen surat çekmek diýende şo talyplara reňk bilen surat çekmegi öwretýäs. Ilki bilen-ä galam bilen surat çekmek. Galam bilen suradyny çekmek zerur. Galam bilen surat çekmek diýen dersimizem bar. A bul bolsa reňk bilen surat çekmek. Ýöne şo reňk bilen surat çekmek, galam bilen surat çekmek, onsoň taslama diýýäs, eser döretmek. Ol şu üçüsem bir maksada gönükdirilen sapaklar şol. Indi şu taýda şu nakgaşçylyk sapagy, nakgaşçylykdan reňk bilen surat çekmek. Şonda ine häzir natirmort diýäs. Hawa. Natirmort dürli öý gurallaryndan bolan enjamlardan düzülen gurallaryň suratlaryny çekip öwrenmek. Diýmek onda şu zatlaryň suratyny çekýäňizda şu wagt? Hawa şu zatlaryň suratyny çekmez. Şuny öwredende näin diý talyplara ilki bilen tapgyrlaýyn tapgyrlaýyn yzygider öwretmeli. Reňkiň üsti bilen tonuň üsti bilen tapgyrlaýyn göwrümi taraşlamany öwretmek. Birinji tapgyr näme etmeli? Men bulara sapagyň maksadyny aýdýan, birinji tapgyryny aýdýan, ikinji aýtýan, üçünji aýtýan, dördünji. Sonçuny ýygnap gutarşydy. Soň her haýsynyň güýjüne görä bahasyny berýäs. Ana şu ýagdaýyň gidip duran ýagdaýyna geldiň. Hawa. Sag boluň Moli, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik, hemraňyz bolsun. Sag boluň. Sag boluň, gelip duruň. Sag boluň.

Italýan dilinde dünýä meşhur Ýertsiň aýdymy diýip bir italýan operasyndan Hawa, hawa. Juzeppe Werdi italýan kompozitorynyň aýdymyny ýerine ýetirýäs. Ariýasyny, Ýertsigiň ariýasyny. Tüweleme. Mugallym, näçe ýyl bäri şu mekdepde zähmet çekýäňiz? Liwanyň ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýtmak sungaty bölüminde men indi nesip etdiginden otuz ýedinji ýyl zähmet çekip Tüweleme. Mugallym şu ýerde size öz adymdan hem bir ähli ýurdumyzyň adyndan sagbolsun aýdasym gelýär. Sebäbi ine siziň birnäçe şägirtleriňiz bilen biziň Meşhur adamlar diýen rubrikamyz bar. Şo rubrikamyzda-da söhbetdeşlik geçenimizde Halypam, Täzegül molym diýip aýtýarlar. Tüweleme sag boluň, halypa, şeýle şägirtleri ýetişdirýäňiz. Olaram, elbetde, Gahryman Arkadagymyzyň şa serpaýyna-da mynasyp bolýarlar. Indi Molym ştaýda ýene bir sorag beresim gelýär, eger mümkin bolsa. Diňleýjiniň ýüregine nädip täsir etmeli? Ýürekden syzdyryp aýdylan aýdym diňleýjiňem ýüregine barmaly. Ýa-da şadyýan aýdym aýtjakmy sen? Bolup bileniňden şahandaz bolmaly şeýle dälmi? Sag bol. Degişgen bolmaly. Sen şoý şeýle aýdymy gözläp tapmaly. Şol aýdym bilen, şahandazlyk bilen sen kalbyňy açmaly. Halka-da şeýle söýgiňi gazandyrmaly. Sen şahandaz hökmünde, şeýle şadyýan aýdym hökmünde sen ýerine ýetiriji hökmünde şol diňleýjiň ýadynda galyň. Soň şol diňleýji şul aýdymçy konsert berýän bolsa galmaz şol diňleýji hemişe-de şuň hemişelik diňleýjisine öwrüler, şeýle dälmi Gülje? Hawa, dogry, dogry. Meniň düşünişim-ä şeýle. Dogry. Sag boluň mugallym, köp-köp. Ilki bilen jan saglyk arzuw etýän, ýene işiňizde-de bir üstünlikler hemraňyz bolsun. Sag boluň mugallym. Size-de sag boluň. Sag boluň. Gadyrly tomaşaçy, biziň indiki söhbetdeşimiz Watana bolan söýgüsi üçin medalyň eýesi Rustamow Rustam. Geliň ilkidene orkestriň ýerine ýetiren sazyny diňläliň, soňra bolsa Moliýa bilen söhbetdeş bolalyň.

Salam mugallym. Haýsy eseri işleýäňiz şu wagt? Biz häzir Baýram Hudaýnazarowyň Jan Watan eserini işleýäris. Tüweleme, hawa. Mugallym, dirižýor orkestrde nähili rol oýnaýar? Dirižýor esasan birinjä guramaçy. Hawa. Hawa. Soň terbiýeçi we mugallym. Tüweleme. Esasy ýollar şol. Hawa. Mugallymyna Lebap welaýatynda Medeniýet günleriniň taýýarlyk işleri geçirilip durdy. Sizem şol baýramçylyga taýýarlyk görýänsiňiz. Şo dogrusynada bir gürrüň beräý. Medeniýet günlerimize biz ene ýaňky aýdyşym ýaly Jam ata neşirimize ondan soň Arkadagymyza bagyşlanan Merdan Annamyradowyň Arkadag diýen eserine ýene daşary ýurt eserlerimizi işläp durus. Hawa. Taýýarlarymyzy berýäs. Sag boluň mugallym, işiňizde mundan beýläk üstünlik hemraňyz bolsun. Sag boluň. Sag boluň. Gadyrly tomaşaçylar, ine bu ýerde bolsa Owaz akapella topary taýýarlyk işini görýär. Owaz akapella toparynyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Döwlet Sahadow. Geliň indi bolsa mugallym bilen söhbetdeş bolalyň.

Salam mugallym. Salam. Haýsy eseriň üstünde işleýäňiz şu wagt? Şu wagt Şaban Käşibiň Zülpüň seniň diýen eseriň üstünde işleýäs. Tüweleme. Mugallym, sazly we sazsyz aýdymy ýerine ýetirmegiň tapawudy nämede? Sazly aýdymy ýerine ýetirmek aňsat. Sebäbi ol aýdymçylara kömek edýär-de. Hawa. A sazsyz ýerine ýetirmek kyn bolýar. Sebäbi aýdymçylardan uly ussatlygy talap edýär. Hawa. Hawa senä dört ses, aýraýyr sesler bar. Olar her haýsy öz sesinde aýtmaly. Mugallymyna biz bilýäs, Owaz akapella topary Türkmeniň Altyn asyr bäsleşiginde hem birnäçe gezek ýeňiji boldy. Mundan beýläk-de işiňizde-de üstünlik arzuw etýäs. Üstünlik hemraňyz bolsun. Sag boluň. Sag boluň. Mugallym ine görýän welin siz sungatyň bir iň gowy şeýle hem iň inçe zatlaryň birini öwretýäňiz şägirtlere. Ilki bilen özüňiz bilen tanyş edäýiň. Men Atajanow Merdan Hemragulyýewiç. Men şul Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň heýkeltaraş mugallymy, çeperçilik akademiýany tamamladyk. Hawa. Kakam heýkeltaraş Atajan Hemraguly görnükli heýkeltaraşlaryň biri. Hawa. Şu taýda biz ine Lebanyň ýörite sungat mekdebinde heýkeltaraş bölüminde mugallym bolup işleýäris. Sag boluň mugallym, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun. Sag boluň. Salam mugallym. Salam. Ilki bilen özüňiz bilen tanş edäýiň. Men ýörite sungat mekdebiniň mugallymy Merdan Çaryýew. Hawa. Toparyňyzyň ady näme? Toparynyň toparymyzyň ady Nagma topary. Nagma topary. Şu wagt haýsy eseri ýerine ýetirýäňiz? Şu wagt Karl Jenkinsonyň Palladio eseriniň üstünde işläp durus. Tüweleme. Sag boluň mugallym. Mundan beýläk-de işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun. Sag boluň.

Men Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň Flenpek akyp çalynýan saz gurallary bölüminiň fleýta hünäriniň mugallymy Arbap Waza. Mugallym şu wagt haýsy saz işleýäňiz? Şu wagt biz üçünji ýyl talyby Nepes Oguljan bilen Nury Hylmamedowyň Prelýudiýa saz eseriniň üstünde işleýäris. Tüweleme. Näçe ýyl bäri däkme çekýäňiz?

Salam mugallym. Salam. Mugallym haýsy saz ýerine ýetirýäňiz şu wagt? Biz häzir şu dutarçylar toparymyz bilen ussat dutarçy Çartäç Mämmedowyň Sowgat eserini öwrenýäs. Tüweleme. Mugallym, ansambl bolup ýerine ýetirilende nämä üns bermeli? Ansambl bolup ýerine ýetirilende esasy ansamblyň maksady Şu dutar saz guralynda çylşyrymly kakuw we basuw tilsimlerini okuwça öwretmekden, şonuň ýaly-da sazyň şirin labyzly owazlanmagy üçin doly we dogry ses almak tärlerini öwretmekden, şeýle-de şol eseri bir adam ýaly, topar bolup ýerine ýetirmekden ybarat. Hawa. Sag boluň mugallym. Mundan beýläk-de işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun. Sag boluň. Sag boluň. Geliň indi bolsa kanun hünäriniň mugallymy Arzuw Myradowa bilen söhbetdeş bolalyň. Salam mugallym. Salam Güljuma. Mugallym şu wagt haýsy adyň üstünde işleýäňiz? Biz häzir Merdan Ýazmyradowyň Güller diýen eseriniň üstünde işläp otyrys. Hawa. Nesip bolsa öňümizdäki konsertlerde ýerine ýetirmek

Mugallym şu wagt haýsy dersi geçýäňiz? Biz şu wagt birinji ýyl talyplary bilen daşary ýurt saz edebiýaty dersini geçip otyrys. Näçe ýyl bäri zähmet çekýäňiz? Men şu Lebap welaýat ýörite sungat mekdebinde ýedi ýyl bäri zähmet çekýärin. Tüweleme. Mugallym ine görýänim bilen siz sany ulgam hem ýerleşdiripsiňiz, mundan nädip peýdalanýaňyz? Hawa, biz daşary ýurt saz edebiýatyny häzirki zaman usullarda geçýäris. Biz sapagymyzda kompýuter tehnologiýalaryny, multimediýa tagtasyny giňden ulanýarys. Hawa. Sag boluň mugallym, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun. Bolýa, sag bol. Ine, bu ýerde bolsa fortepiano bölüminiň mugallymy Merdan Annaýew sapak geçýär. Geliň, häzir oň bilen gysgaça söhbetdeş bolalyň. Mugallim şu wagt haýsy sazy ýerine ýetirdiňiz? Şu wagt Rahmaninowyň Prelýudiýa eseriniň üstünde Mekdebimizde geçiriljek bölümimiziň hasabat konsertine taýýarlan. Tüweleme. Mugallym, indi şu ýerde bir soragym bar-da, mümkin bolsa, bersem bolýamy? Baş üstüne. Ine, men gabat gelýän-ä, käwagt şu pianinonyň gapagy diýeli, gapagy açyk ýagdaýda, a käwagt bolsa ýapyk ýagdaýda. Onuň saza täsiri barmy? Bu soragyňa, roýal bu konsertni instrument, saz guraly özi. Hawa. Gapak näme haçanda sazanda pianist şo ýekelikde ýerine ýetirilende gapak açylyp ýerine ýetirilýär. Şu wagt görüşiňde açyk Hawa, açyk görnüşde. Hawa. Eger haçanda şo sazanda bir haýsy bir instrumenta ýa saz gurala ýa bir aýdymça sazandarlyk edende şo gapdaldaky sazandarlyk edýän adamynyň ýa eseriniň instrumentiniň Şoň sesini basmazlyk üçin ýapyk hally çalynýar şu. Hawa. Indi mugallym, indi şu pedal diýýäs-de. Şul nähili rol oýnaýar? Pedal bu roýalda ýa fortepianoda iki sany pedal bar. Häzirki zaman uje häzirki zaman elektronny fortepianolar bar ýörite. Olarda ýa bir ondan bäräkdäki instrumentlerde üç sanam bolup bilýär. Hawa. Muň funksiýalary bardy bir gysgaça gürrüň berip geçeýin. Ine sag pidaý, sag tarapdakysy sesi ýaňlandyrmak üçin. Hawa. Belli bir nämä ýetirip bermek üçin saňa bir şo käbir eserlerde şonsyz süýjüligi duýulanok. Öwüşgin reňk berýär. Ol şoň üçin gerek. Sag tarapdaky pidaý. Hawa. Çep pidaý bu eserdi, eserde gelýän ýa piano diýäsda biz öz saz dilimizde ýuwaş. Hawa. Ýuwaş çalmak üçin Bir piýanada eserde me meselem, şu bir piýana dogry gelse eserimizde, ony el bilen ýerine ýetirip bolar. Hawa. Käbir ýerlerde üç, dört piýana görkezmeli ýeri bolýar, şu diňleýjä şony ýetirmeli. Şonuň üçin bize Çepbidal kömek berýär. Hä, diýmek, onda saz eserinde gaty uly rol oýnaýar ekeni. Hawa. A ýaňky üçünji pidal diýenim, ol diňleýjilerimize has bir gyzyklyrak bolmagy mümkin. Onuň funksiýasy häzirki zamanlarda, elektron nemelerde, Saz gurallarda orta okyny basyp, ýagny orta ok pedaly. Hawa. Basýaň. Şol, naprmer, meselem, şuny saklaýaň, bärdäki etjek zadyňy diňe şu sesiň özüni saklap berýär saňa. Hä. Registrine bagly ol. Düşündim, hawa. Ol häzirki zaman nemelerinde, häzirki zaman elektron fortepianolarda şeýle. A köne tagtadan uje gadymy pianinolarda ýa-da roýallarda ol Umuman şol gulşyt edýär diýilýärdi indi orsça aýdanymyzda. Hawa, sesi basýar. Sesi basýar, umuman basýar. Ol klawiaturany pu agyrlaşdyrýar. Hawa. Ýörite şo muzykantym, ýörite Sazandanyň. sazandanyň tehnikasyny has artdyrmak üçin. Hawa. Garaz, hem sesi basylýar, umuman eserde. Şol ortaky pedaly basyp işläniňde onuň kömegi pianistiň tehnikasynyň hasam artmagy üçin birinji peýdasy, ikinjiden hem goňşy otagdakylara ýapylmaýar, goňşularyňa diskomfort döretmezlik üçin, hiç hili Zyýansyzlandyrmak üçin. Hawa, birahatlandyrmazlyk üçin. Hawa. Şol bolup hyzmat edýär, ortopediýa alan. Sag boluň mugallym, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik, hemraňyz bolsun. Sag boluň.

Halk bagşysy, halypa, mugallym Gurbandurdy Öwezow bilen söhbetdeş bolalyň. Salam, mugallym! Saglyk balam! Hawa. Mugallym, şu wagt haýsy aýdymy ýerine ýetirdiňiz? Şu wagt şol merhum şahyrymyz Ýaban Saparowyň sözlerine döreden, özi döreden Mahmal hije diýen aýdymy jemaatçylygymyza öwredipdim, şol şu wagt ýerine ýetirdi. Hawa. Halypa, biz bilýäs, siziň şägirtleriňiz welaýat derejesinde, döwlet derejesinde geçirilýän birnäçe bäsleşikleriň ýeňijileri. Şu ýerinde öz şägirtleriňiz hakyndada bir gürrüň beräýiň. Şägirtlerimiz ilki-ä üstüne üşükliräjik şägirtleri saýlap almaly bolýar. Hawa. Soňam, soň indi ses goruny, ondan soň ýaňky ýat goruny, Onsoň ýaňky uly duýgy ol urgy duýgusy bar. Şu zatlaryny saýlaprak alaňdan soň, hawa, ýaňky bilen çagalykdan dogry göni sesini goýmak, hawa, soň şol üçlügiň birikmesi bar. Bagşyçylyk sungatynda üçlügiň birikmesi bar. Ine, şeýdip, şubarmak Şu yşba indi şunda ýabaklamak diýe şeýdip alan wagtymyzda şu barmagam münüp düşse şuňada mardent diýilýärdi. Haw. Ozan şo wagt bokurdagym tänmeli. Şul üçlük birigen wagtynda üçlük birigip bir owadan owazy owasaň ussat Öwrümleri kemala getirýär. Soňsa çagalar-la ýaşlykdan şalama şaýyrdy däde, ýöne bu gitara kakyşdyryp, otagyň gapdalyndan goşgy okap, kelläňe gelen sazy çalyşdyryp, o sazyň içine girmän, tapyrdap gidibermez ýaly, çagalary dogry ýola gönükdirmeli. Ine, şu çagajyklarymy, Amanjany, Jemaljany başdan dogry ýola gönükdirdim. Hawa, ikisem ynam gaty ödedi. Welaýat bäsleşiklerinde-de ýeňiji bolup. Ol o zaman bu döwlet bäsleşiklerinde ýeňiji bolup, o zaman uly çä döwlet çärelerine, welaýat çärelerimize gatnaşyp, ilimiziň hormatyny, sag bolsun, alyp ýör. Şägirtlerim, özlerim üşüklije aýdan aýdym aýdymlarymam öz aýdyşym ýaly edip, hiç zadyny gaçyrman, hiç zadyny ýitirmän, we ýerine ýetirýär. Sebäbi ol her öňe ýeten gelip türkmen aýdym-sazyny çekeläp, özüçe aýdyp, Gowy tapyrdadyp gidibiýr ýaly däl, sebäbi bul müňýyllyklaryň, şol oguzlaryň, seljuklaryň, salyrlaryň, gunlaryň döwründen bäri türkmenler kemala geldi bäri şol aýdymlar gelip oturan aýdyplar aýdymlar bular her kim gelip tapyrdadyp eýlek beýlek çekeläp kellesine gelen zady ediberse onda biziň tohumymyzam ýiter sungatymyzam ýiter aslynda iň soňunda şondan hiç zat deregem galmazda. Hawa. Sag boluň mugallym, mundan berekde üstünlik hemraňyz bolsun. Aýdanyň gelsin balam. Sag boluň. Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi bäş ýyllyk ýubileý medalynyň eýesi, şu okuw jaýynyň ilkinji uçurymlarynyň biri we şol wagtdan bäri şu okuw jaýynda zähmet çekýän mekdebimiziň Halypa Baýram mugallymy Jorakulyýew Babakuly Paýzyýeç bilen geliň häzir söhbetdeş bolalyň. Şu wagt haýsy saz eseriniň üstünde işleýäňiz? Häzir italýan kompozitory Nikkolo Paganiniň Kapris nomer ýigrimi dördüsiniň üstünde işleýäs. Konsert aýlyk görýäs şu eseri. Uly göwünli eser. Şonuň üstünde işleýäs häzir. Mugallym halypa şägirtden ozmasa hünär ýiten diýen bir atalarymyzdan gelýän nakyl sözi bar. Elbetde sizem bilýäs siziňem birnäçe şägirtleriňiz birnäçe baýraklaryň eýesi, laureatlar. Indi şo hakynda-da bir özüňizem gürrüň beräýiň. Ene şu diňläp oturan talybymyz geçenji şu iki müň ýigriminji ýylda Türkmenistan Bitaraplygyň mekany atly ýylda Zehin joşguny atly bilen geçirilen bäsleşikde ýörite sungat mekdepleriniň arasynda talyplaryň arasynda geçirilen bäsleşikde ýeňiji boldy şu talybymyz örän zehinli talantly öz üstünde örän köp işleýär konsertler belatyň bir de birnäçe konsertler bilen çykyş etdi ene özüňiz görüp duran eseriňiz Daşy ýurt eseri güýçli uly görümli eser. Ho şunuň hötdesinden gelýär şu dagydymyz ho. Hawa tüweleme. Hem mundan başgada indi aýtsam öňkileriň içindedem bar oňat okyjylarym häzir konserwatoriýada okaýan okyjylarym bar. Ho türkmen milli konserwatoriýasy tarapyndan geçirilen bäsleşikler bolýar olarda ýeňijilerim bar olar Baltaýew Aziz diýip Berdiýew Suhrab Rustam Rustamow Bägül Hemraýewa. Sag boluň Molly, mundan beýläk-de işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun! Gelin güni bolsa Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, halypa, mugallym, kompozitor, Türkmeniň Altyn asyry bäsleşiginiň üç gezek ýeňijisi Soltanow Batyr Joraýewiç bilen söhbetdeş bolalyň. Salam Molly! Salam aleýkum! Molly şu wagt haýsy sapag geçýäňiz? Häzir biz talyplar bilen saz eserleriniň derňewi boýunça wariasiýa temasyny Örin otys. Hawa. Moli, muny biz bilýäs, Lebap welaýatynda Medeniýet günlerine taýýarlyk işleri geçilýär. Sizem şo Medeniýet günlerine näme zat taýýarlaýaňyz? Eserleriňiz barada bir gürrüň beräýiň. Hawa, häzir welaýatymyzda Medeniýet günleri geçip dur. Şol günleriň hepdeligiň çäklerinde biziň okuw jaýymyzam aktiw gatnaşýar, özüniň toparlary bilen halk saz Orkestr topary bar, hor toparlarymyz bar. Şol toparlar bilen ysnyşykly işleýän. Olar bilen aýdymdyr sazlaryň üstünde işleýäs. Menem şol şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz ýyllygyna uly göwrümli simfoniki eser ýazdym. Toýly mekan Türkmenistan diýip, munam uly simfoniki orkestr üçin partiturasyny ýazdyk. Nesip bolsa, Aşgabatda Döwlet simfoniki orkestriň ýerine ýetirmeginde ýerine ýetiriler diýip pikir edýän. Hawa, nesip bolsa. Sag boluň, mugallym. Mundan beýläk-de döredijiligiňizde üstünlikler hemraňyz bolsun. Sag boluň size-de. Sag boluň. Bu ýerde üçünji gatda oglanlaryň umumy ýaşaýyş jaýy ýerleşer. Ine bu ýerde bolsa gyzlaryň umumy ýaşaýyş jaýy ýerleşýär. Bu ýer okuw jaýynyň 4-nji gaty. Geliň indi bolsa gyzlaryň umumy ýaşaýyş jaýy bilen tanyş bolalyň. Gadyrly tomaşaçylar, ene şunuň bilen bu günki syýahatymyzy geçirip gutarýarys. Siziň ähliňiziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýän. Bu barada öz pikirleriňiz, bellikleriňiz bar bolsa beýan edip bilersiňiz. Şeýle-de biziň kanalymyza agza bolup bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlarynda görüşýänçäk bolsa hoş wagtyňyz.